Yɛasi nkonnwa a yɛrebɛdi nkɔmmɔ afa Yera Kennedy, ɔhene Japan ho. Na ɛnɛ, nsɛm no dɔɔso wɔ nsɛm te papapapapapapa. Na mpanimfoɔ se okuku seku nipa ho yɛ hu papapapapapa. Mɛsrɛ wo sɛ wobɛkɔ atena ntentan no so. Yɛ YouTube page no ɛyɛ Get Connected TV. Mɛsrɛ wo sɛ wobɛhyɛ na amanfoɔ anya bi ahwɛ. Hyɛ no bebree na to nsa frɛ obiara a ɔwɔ akyirikyiri no bɛnkyɛeɛ sɛ ɔnkɛnɛkte ɛwɔ Get Connected TV wɔ YouTube na kyerɛ sɛ ɔsubscribe na ɔhyɛ na ɔsubscribe na ɔhyɛ mɛsɛ sɛ ɔde comment ɛbɛba ɛwɔ dwumadie yi so na baabi ade comment no bɛfa no sɛ Wobɛkɔ yɛn YouTube page hɔ, wokɔ hɔnom a na wosɛkye ɛyɛ Get Connected TV wɔ YouTube a, na afei comment section hɔ no na wode wo comment aba. Yɛwura Kennedy Ɔhena Japan sɛ ɔba abɛyɛ Ghana mampanin, obetu frankaa de ama NPP 31st of January 2026 na yɛn nyinaa yɛabɔ twi ato aba ama no na afei yɛwura no anisoadehunu a ɛwɔ n'ani soɔ, adwempa a ɛwɔ ne mu, a ɔwɔ sɛ ɔde boa Ghana no, watumi de asom ɔman Ghana ama wɔn nso so wɔanya ho mfasoɔ bi. Enti mommra no ne dodoɔ mu wɔ Get Connected TV so, mo a mowɔ amanɔne, wote kaa mu, woapon adwuma, wote pato so, kyerɛ sɛ mo a mohwɛ traditional media, yɛ Globe TV no, na woka kyerɛ onua bi nso sɛ ɔnkɔ Get Connected TV wɔ YouTube. The moment a wobɛ subscribe to the channel no, automatically na kyerɛ sɛ wabɛka Kennedy Ɔhene Japan abusua no ho firi sɛ ɛno ne the official platform for connected nti wopɛ sɛ ɔconnect a you just subscribe to the channel automatically you are connected with Kennedy Ɔhene Japan ɛwɔ yɛ page no so eti fa comments fafa hɔnom ɛbra because wɔde comment ne ba a Ɛbɛkɔ akyiri na mpanimfoɔ nso so ɛbɛhunu na wɔate kama kama kama. Medin de Chairman Apiagyei. Ɛnɛ nsɛm no dɔɔso na meka asɛm bi sɛ okuku seku. Nnipa ho ehu na ewi ase ɔho. Yɛnka niwakyi a Wosi agorɔ na ɛdɛ. Na sisi ara no, deɛ ɛrekɔ so ne nsɛnkyerɛnne a mehu nyinaa no, ɛda adi pefee, ɛdi adanseɛ sɛ Kennedy Ɔhene Japan, saa berɛ yi deɛ, Onyankopɔn wasi no hene dada. Saa berɛ yi deɛ, NPP delegate, yɛn nyinaa, yɛrekɔto yɛn aba de ama no, na wabɛdi party no anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a 2028 nkunimdie bɛyɛ NPP ɔsono amanyɔkuo no dea. Na wonim sɛ nneɛma bi ɛrekɔ so. Hmm. Nneɛma bi ɛrekɔ so. Ɛna mɛkan message bi akyerɛ wo wɔ fiase na ɛberɛ a ɛnora message no startee sɛ ɛpɔpe up na amanfoɔ de sɛnde me chairman Could this be true chairman wei ɛbɛtumi ayɛ nokorɛ chairman na mesi mo nya abotrɛ mo nya abotrɛ na wei deɛ seesei yɛatra hɔ na seesei paa nti a medwene ho a mante asɛ sɛ ah na deɛ mobɛtumi ayɛ ni na kyerɛ sɛ ntɔkwa ɛfono wa na ato akeka akeka ɛsɛ ntɔkwa no afono binom eti deɛ ayɛ ne sɛ wɔbɛhake Into eh, Yera Kennedy Ɔhene Japan ne official message portal na yɛayɛ propaganda te sɛ Kennedy eh, Japan ɛna asɛnde saa message yi. Owura yi nso nam Eastern region a wɔreyɛ campaign gidigidigidigidigidi a Ghanafoɔ nyinaa nim a wɔn ankasa aka akyerɛ Ghanafoɔ ne NPP delegates sɛ Seesei wayɛ sɛ ɔkɔdeɛ a watu na kwaakwa da bi abɛsi n'akyi sɛ ɔpɛ so ɔsosɔ no na ɔkɔdeɛ yi na tabu obie mu anka bɛbɔ kwaakwa dɔ bi no ahwe fam ɔse daabi ɔnka no hwee na ɔkɔdeɛ nam sɛ ɔtumi tu kɔ wiewiewiem nti the more a ɔkɔ wie mu no Ná ɛyɛ den ma kwaakwaadɔ bi no sɛ ɔbɛhome. Enti kwaakwaadɔ bi no ara afei ɔyɛ na ontumi nhome a, na kyerɛ sɛ ɔno ara firi ɔkɔdeɛ no akyi na wabɛhwe fam na wawu ne wuo. Enti nyɛ adeɛ a ɔkɔdeɛ ɔde ne nsa bɛka kwaakwaadɔ bi bio. Dabi, dabi, dabi, dabi. Te sɛ Kennedy Agyapong, saa na ne campaign no ayɛ. Ɔka deɛ ɔbɛtumi ayɛ, ideas. Policies, vision, baabi a ɔbɛkɔ biara, ɔnni sɛbe berɛ mpo a wɔde bɛka obi ho asɛm na ka mpɛ sɛ wakɔdidi obi atɛm. Kennedy ɔhene Japan, when was the last time a wotee sɛ wa react to atɛmdidi a yɛredi no? Montie ne yie o, na mɛkan message no de akyerɛ wo. Kennedy ɔhene Japan, when was the last time a woyɛ delegate a wohwɛ me a woteeɛ sɛ Yɛwura Kennedy Ɔhene Japan wadidi atɛm anaasɛ wakasa atia obi. Ɔyɛ focus. Ne campaign ɛne n'ani si soɔ. Ɛno ara na ɔreyɛ deɛ ɔbɛtumi ayɛ. Nhyehyɛɛ pa a ɔde bɛsom Ghana ɛne NPP delegate ɛna Yɛwura Kennedy Ɔhene Japan. Ɔnam a ɔrebɔ ho ntoa a seesei ɔwɔ Eastern Region a ɔne ɔmanfoɔ ɛwɔ hɔnom ɛredi nkɔmmɔ. Enti saa propaganda message no a. ɛba abɔnten no, abusuafoɔ, ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛ fly waters. Ɛsei, yɛ issue counter statement against that press, uh, that, that message a uh, ebinom hake yɛ Kennedy Agyapong ne message portal a wɔde sɛnde message ma delegate. Nnipa bi hakeeɛ na wɔde sɛndee message as if sɛ Kennedy Ɔhene Agyapong na asɛnde saa message no wieeɛ de old videos link de ataacheeɛ no, saa deɛ no atɔ nsuo mu, yɛaku no amfly. Obiara hu baabi ɛfiri ba. Obiara hunu wɔn a ɛhakee account no. Obiara hunu baabi ɛfiri ba. Ɛno nti Woyɛ delegate na worehwɛ me a, menim sɛ wode ato w'akyi korakorakorakorakoraa a ɛnyɛ adeɛ sɛ wode w'aso ɛbɛdi akyire bio. Na deɛ nti a meka message asɛm yi ne Kennedy Ɔhene Japan ne ntoabɔ a wɔrebɔ no. Abusuafoɔ, ɛnɛ revelation a mede brɛ wo no ɛni. Wobɛkae a, Nano Benada, metena ase wɔ Get Connected show so no, Mede too m'anim sɛ proxy voting a ebere bi a atwa mu nnipa bi saa ho nkwan, nnipa bi de gyee sɛkyerɛminaa wɔ abatoɔ mu no, afei deɛ yɛnkɔ ne saa. Wobɛka yɛ a mefrɛ Reverend Alex Champon a wɔno na ɔyɛ director ɛde ma Diaspora and Religious Affairs Directorate wɔ Kennedy Ɔhene Japan Campaign Headquarters no, me ne no yɛ interview na ano Tuesday wɔ afidie yi so ma ɔkyerɛɛe proxy voting no mu ne deɛ nti a Committee of the Elections no Wɔatwa proxy voting no mu na wɔtete ho nsɛm. Woyɛ delegate a, ebia wobɛte ho asɛm wɔ radio so sɛ sei ne sei, nnipa bi ani abere kitikitikiti sɛ kyenkyen ara proxy voting no bɛba so. Ɛma so nnɛ, ɛma so ɔkyena. Enti seesei no, deɛ na anka nnipa bi pɛ de ayɛ wɔn adeɛ no, ɛnnya mma so, na ɛtena ɔho, ewiase ɔho. Mpanimfoɔ se wonnya no saa daa. Ɛnora na wonyaa no benkum a, ɛno nkyerɛ sɛ da biara wobɛnya no benkum. Daabi. Enti seesei no, deɛ akɔ akɔyɛ no deɛ, saa ara na akɔyɛ. Enti mo a moresu no, deɛ nti a moresu no, ɔho, mo deɛ monkɔ so ara nsu. Because ɛnnɛ merebɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu no bɛma delegates no ahu sɛ, Wɔn a ɛresu no, sɛ ampa ni ampa ne nua ne ampa, wɔn wɔ botae bi hyɛ wɔn atikɔ. Because nnipa nnum a ɛrepere frankaatuni abaanwa no, ɛmu nnan se wɔn mpɛ proxy voting. Baako pɛ se kyenkyenkyene a ɔpɛ proxy voting. Na ɛnyɛ me nwanwa. Mobɛkae a, ɛberɛ a top down approach a seesei yɛde bɛyɛ adwuma no saa afuo yi ara a wɔn kaa wɔn gyina mu sɛ proxy voting mmra so no saa afuo yi ara ɛna wɔn gye gyina mu sɛ yɛbɛto top down approach muntie ne yie o. Saa foɔ yi a wɔn gyina mu gidigidigidigidi sɛ proxy voting mmra so no, wɔn a na gyegyina mu sɛ yɛbɛto top down approach a ɛnɛ ɛno na yɛgyina mu a yɛde yɛ adwuma na wɔn nyaa no saa berɛ no na asan ayɛ wɔn sɛ wei nso wɔn bɛnya no saa ewiase mpanimfoɔ se frɔmfrɔm ɛnte hɔ daa. Ɛnora na wonyaeɛ a, ɛnɛ wonya no saa daa. Ɛno nti, seesei deɛ proxy vote no nya adeɛ ɛbɛyɛ adwuma. Ɛnya adeɛ a ɛbɛyɛ adwuma. Me maame ne me papa a wohwɛ no yɛka proxy voting a yɛde ade proxy voting ɛyɛ ne sɛ ɛɛ mo ma me nkan no borɔfo wɔ ha sei na ɛɛ watumi anya adagye na wate ne yie.

The representative may be another member of the same body or external. Enti ne nyinaa ne sɛ NPP foɔ a yɛrekɔ akɔto aba na yɛyi Frank Atuni amena abɛdi party n'anim. Yɛne a yɛto aba no a yɛfrɛ yɛ delegate no, yɛn ɛna sɛ yɛn mu bi nnya akwanya ntumi mmɛto da no a yɛreto aba no a, na ne tumi a ɔde to aba no, wagyaa mu de ama obi foforɔ a ɔno nso tumi to aba no bi. Na mmara ama no kwan sɛ ɔnkɔgyina ɔyɛ akoraa no ara mu na ɔnto aba no ma no. Te asɛm no nyinaa ɛno no. Na wonim, enti nyoahyew aba ho nyinaa ne sɛ, Na candidates no ebinom repɛ bi de ayɛ wɔn adeɛ. Na ebia wonte aseɛ. Deɛ nti a ɛte saa ne sɛ, ɔhu sɛ abatoɔ a yɛtoɔ no, nneɛma bebree kɔ so wɔ mu. Ɛna nkɔmhyɛ bebree nso aba sɛ Sɛ abatoɔ no anyɛ free and fair a, chaos bɛtumi asi. And indeed, nneɛma bi a asisi wɔ serɛ mu 2023 aba a yɛtoeɛ no a ɛkyerɛɛ sɛ nnipa bi too wɔn aba de maa Kennedy Ɔhene Japan nanso yɛankan amma no. Enti, seesei no, yɛafekyere yɛn ani sɛ Yiwan A, Yɛntena hɔ ma obi nsisi obi. Enti woyɛ w'adwene sɛ wode ka na sikyi kwan so bɛkyinkyim obi nsa a, obiara nni hɔ a ɔbɛte aseɛ. That is why a ɛberɛ bi a atwa mu, yɛnyaa akuo bi a yɛfrɛ no Let My Vote Count. Enti obiara aba, yɛbɛkan ne fenkyem. Enti yɛn nyinaa yɛn ani ada hɔ. Now, deɛ ɛteɛ ne sɛ, Ebinom tumi ahu sɛ wokɔ kɔn various constituencies ne regions no a, mpanimfoɔ sɛ ahemfo kyiniiɛ, ebi deda bi akyi. Kyerɛ sɛ, mpanimfoɔ no bi mu wɔ du sene bi mɔ. Enti, sɛ ebi a woba me me constituency a meyɛ chairman, Na me wɔ influence ɛwɔ me delegate so a sɛ me delegate no me na me hwɛ wɔn mo ɛɛ omi ahia mo a me hɔ na ɔba ne ade ade na me yɛ biribi a de ma wɔn mo a one wɔn fɛre me wɔn wɔn anim anim duro wɔn pɛ m'asɛm nanso ebi a me candidate a me di n'akyi no na Me polling station executive ɛmpɛ wɔn asɛm, ɛmpɛ n'asɛm. Montie no yie, mfatoho na merema no. Now, m'anim fɛreɛ nti, wɔntumi nka nkyerɛ me. Na mayɛ me investigation na mahu sɛ Kwame, Akwasi, Yah, hwan hwan, wɔn nyinaa no, asɛ wɔredi me candidate no akyi. Enti ɛba saa a, ɛwɔ sɛ me use proxy tactics. Montie no yie paa, proxy tactics. Na mede disenfranchise wɔn. sɛ wɔbɛkɔ akɔto wɔn aba by themselves nti deɛ mɛyɛ ne sɛ mɛfrɛ wo kwasi kwame adwoa mo mengye mo ni because mehwɛ mo ne yɛn no ne nsɛm a metete a mo nnim afa m'anim fɛreɛ ne mmoa a mede boa wɔn nti o oh, kyɛn ma yɛ wɔfa kyɛn ɔsɛ okay ɛ eh, ɛnya ntɔ ɛnya ntua sɛ mo wɔ ma fa mpa a mo delegate mo powers of voting no ɛmfa ma me na Mongye wei, na montwerɛ lɛtɛ sɛ moama me kwan sɛ me menkɔto. Moyɛ no saa deɛ a, ɛkyerɛ sɛ ampa magye mo adi sɛ motaa m'akyi. Nnipa no nso pɛ sɛ ɔnya favour wɔ m'anim na ɔgye me die nti, ebia na ɔmpɛ me candidate no o, na wayɛ no saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a no Kofi Oda bio bɛnya aduane adi nti na wayɛ, na wakyerɛ sɛ ɔyare nti ɔntumi mmɛto. Na Kwabena ne nipa baako mikogyina hɔ a bi a delegate bɛyɛ twenty, thirty na obiara delegate me sɛ menkɔto n'aba mfa mma no. Enti mikowura adaka no mu a, me nko ara mewɔ ho akwanya sɛ meto thirty de ma nipa a mepɛ no. Baako no no. Enti proxy voting no, ɛnyɛ amanɔne nko ara. Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ntie no yie. Ɛyɛ obi a Ɔto aba no bi na biribi nti wa delegate ne power of voting ɛde ama another delegate so ɔnkɔto aba no ma no. Enti sɛ yɛma proxy no nko ara yɛ te sɛ wɔn a ɛfiri amɔnɔne nko ara na ɛba abɛto a, it is never true. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Enti saa adeɛ wei ɛne ɛdi nkan di ne ho nkan sɛ mpanimfoɔ no bi ɛne kandidatefoɔ no bi pɛ sɛ wɔn fa kwati kwan soɔ ɛde sika ne na ɛdɛɛdaadaa delegate no bi na wɔn gye wɔn franchise sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛ use the word proxy no ɛde akɔto aba agum baako no no deɛ ɛtɔ so mmienu ɛwɔ amɔnɔ ne fa mu no. Ɛne sɛ, previously no, na old executives nni vote. Montie no yie paa. Na afei na mobɛte aseɛ sɛ, wɔn a wɔn ani abere. Nanom tie radio station bi wɔ yɛfrɛ ne sɛ eh, me area. Na panin bi a ɔdi akotene paa, ɔyɛ mmarahyɛbadwani, na ɔdi akotene paa ɛwɔ eh, eh, yɛ former flag bearer campaign mu. na ɔreyɛ interview wɔ radio so na n'ani abere na ɔrekasa na proxy no ama so a na ɛbɛkɔ court na ɛbɛyɛ sɛ sɛ ei na ɔpani adan na w'ani abere sei ɛdeɛ nko ara na ɛwɔ mu ghana ha nnipa over 200,000 na ɛto aba wɔ ha no a ɛnyɛ amannɔnefoɔ no, wɔn deɛ nti, wɔn ntumi nto ma ma wonwene, gye sɛ ɔkɔnya amannɔne kakra no ansa na ɔwene anaa? Abusuafoɔ, enti amannɔne deɛ no, kane no, yɛtɛte external branches no, wɔn nko ara na selected people bi, montie ne yie o, na wɔn wɔ franchise or legitimate to vote.

Enti nwoaso nti, wɔatu kwan akɔ amɔnɔne a mmara ma wɔn kwan sɛ wɔn vote because former MMDCs a wɔn adwane akɔtena aburokyire nyinaa no, seesei wɔn tumi to aba no bi. Enti wɔn aba abɛyɛ delegate. But dodoɔ no adwane a wɔn akɔtena aburokyire a aburokyire na wɔn teɛ no, wɔn ntumi mma Ghana mmɛto aba no because onyaa ne nkrataa, onyaa Official work permit anaasɛ yɛfrɛ no sɛn, resident permit a ɛbɛtumi ama no kwan ama no aba Ghana asen akɔ. Ɛbebree a overstay wɔn time duration a yɛde maa wɔn ɛwɔ wɔn visa wɔn de kɔɔyɛ. Enti ɔnte sɛ ɔbɛnya nkrataa na ɔnti mma Ghana. Now these people ɛwɔ akwanya sɛ wɔn vote because mmara no ama wɔn saa akwanya no a na ebi ni hɔ enti saa constituency ɛyɛ fɛ ne sɛn GCs ne MCs ɛne MPs ne ministers a wɔn anya kwan akɔtena aburokyerɛ a seesei ɛnam mmara foforɔ no nti wɔn tumi to aba ne bie no sɛ yɛma kwan ma proxy voting ne yɛ adwuma a. Ebinom bɛfa kwati kwan so ama saa afoɔ no nyinaa, montie ne yie o, ɛde wɔn vote ama nnipa binom sɛ wɔn nkɔto aba ɛma wɔn. So you can imagine the difference it will cause. So in the wisdom of the election committee, ɛna wɔn hu sɛ daabi, yɛanhwɛ ne yie a, wɔbɛtumi de chaos aba. Enti yɛpɛ free and fair election deɛ a, Party ne mmara a capture wo sɛ woyɛ delegate. Sɛ wo dwene party no ho na wodɔ wo man a, bra na bɛto. Finito. Sɛ wo pɛ sɛ Asemasi ne Ɔbɛntɛn ɛna ɛyɛ ɛyɛ flag bearer ɛma party no a, baabi a wɔ biara no, bra na bɛto. Buronya so a after all, mo ba fie. Ayie ba a, mo ba fie. Enti wei deɛ ɛnyɛ antɔ ɛnyɛ antua. yɛn ho akyere yɛn, nti mo nyinaa mommra na mommɛto. Na mmom sɛ wobɛ delegate wo power ɛde ama obi as proxy sɛ ɔnkɔgyina w'anan mu nto no because of the safety of the election yɛntumi guarantee ti saa na ɛteɛ deɛ a ɛtwam ɛno na Ebinom se wɔn nte aseɛ. Kyenkyenkyena. Ɛno nti na mese ntɔkwa funu wa. Mpanimfoɔ se na ato akekaakeka. Moma yɛntie Kwabena Agyapong. Ɔyɛ one of the aspirant a ɔpere Frank Atuni Abaanwa no. Yɛntie no Ɔno n'adwenpɔ ɛfa proxy no ho. Nnipa five ɛna ɛpere. Ɛmu four including Kwabena Gyei Agyapong engineer wɔn mpene so. Baako pɛ ɛyɛ Doctor Mahmood Bawumia yɛ former flag bearer wɔne n'akyitaafoɔ se kyenkyenkyene a yɛma proxy ɛmmra so. Na ɛyɛ a kae me asɛm bi. Yɛkɔtie Kwabena Gyei Agyapong aba. Yɛkɔba a

Ɛna wotee ne nka no wobɛkɔ youtube no so get connected tv ɛwɔ youtube fa comment ɛfa hɔ no bra na yɛbɛkenkan ɛde ama nti ɛdeɛ nti na dr mahmood bawumia ne n'akyitaafoɔ kyenkyenkyene a wɔn nko adeɛ proxy voting yɛma ne mmara so nti nam sɛ ewiase ntɔkwafono wo a na ato akeka akeka na sɛ if you are winning proxy voting sɛ obi bɛba abɛto sɛ obi mɛto sɛ obi to ama obi sɛ obi nto ma obi ka wei deɛ yɛn a yɛrewin ne no wate sɛ yɛko proxy voting ho wate sɛ yɛse kyenkyenkyen a obi mɛ yɛgyina obi anan mu ato no aba ama no because we know we are winning ɛde abotae na ɛta akyire abusuafoɔ ɛde abotae Ɛna ɛtae akyire. Nkyerɛkyerɛmu a mede maa mo yi ne deɛ yɛn Wura Kwabena Agyei Agyapong aka yi. Ɛdeɛn botae paa na ɛtae akyire nti a yɛn Wura Bawumia ne n'akyitaafoɔ se kyenkyenkyene ara a wɔpɛ sɛ wɔde kɔ council da? Me deɛ mɛba hɔ. Mɛba hɔ paa. Na this time no, ɔn sɛ Me bue phone lines no tum na me ka sɛ get connected. Ɔn sɛ me ka sɛ obiara nyɛ obiara. This time no, it is not like before. A obi bɛtena hɔ de ne nsa ahyɛ ndamiri fa mu na obi asisi no ho. Daabi. Yɛfɛ yɛpɛ free and fair election, transparent elections. That is what we all want. Okay, yɛntie Yɛwura Alex Acheampong. Ɔno nso akasa. Ɔno no ɔyɛ chairman ɛwɔ the German branch. Wokɔ yɛ chapters ɛwɔ aburokyire no a, one of the astute branch ɛwɔ other side of the world ɛyɛ Germany. Ɛnɛ ɔno na ɔyɛ director for the diaspora relations. Ɔno nso akasa. From Kennedy Ɔhene Agyapong Camp about Proxy Yɛntie Ne Mmara. Me nuanom a yɛyɛ chairman foɔ, me mayɛ chairman two terms ɛwɔ Germany, uh, eight years, ayɛ vice chairman, uh, nti no party no de akoma so. Um, ɛhaw kɛseɛ paa ɛwɔ proxy ho no ne sɛ presidential elections committee no atena ase ahu sɛ

Me deɛ information kakra a meme wɔ no ne sɛ, sɛ saa thirty thousand votes no a wɔn pɛ sɛ nkurɔfoɔ bi pɛ sɛ wɔn gye no wɔn nya on the side ansa na abatoɔ no aduru so no no, they have only targeted proxy voting. Esiane sɛ ɛhɔnom na wɔn fii sɛ saa thirty thousand wɔn betumi atɔ nipa bi a ɛwɔ polling station executives wɔn betumi atɔ wɔn afiri. Mmom sɛ yɛkɔkɔ ma diaspora no no chance sɛ monkɔto proxy a. Deɛ ɛbɛkɔ akɔyɛ ara ne sɛ deɛ ɛyɛ good ma me nua Kwasi no ɛyɛ good nso ma Akosua. Enti sɛ diasporani se ɔyare ɔntumi ma mɛto aba a, obi a ɔno wɔ polling stations bɛka sɛ oh ɔno nso ɔtu kwan anaa ɔyare enti da no ɔntumi mɛto aba. Wobɛyɛ dɛn na woayɛ saa nhwehwɛmu no ahu? Wobɛhu sɛ na afei saa rigging no ahyɛ aseɛ. Enti mɛsrɛ pa ara sɛ deɛ Presidential Elections Committee aka no no sɛ Proxy no no ɛbɛ leadi to elections rigging no no, momma yɛntie wɔn asopa mu na party no ntumi ntoa so mfa ne ntoma pa mfira. Proxy voting no no, ɛnyɛ yɛn diaspora no na yɛ target o, na mmom nnipa bi na wɔn pɛ sɛ wɔn de yɛ wɔn adeɛ. Me deɛ me me gyina hɔ a me kasa yi no, me kuta me intelligence a ɛkyerɛ sɛ baakofoɔ party ni aspirants no nnan agye ato mu sɛ No prozy. Wɔn na yɛrekɔto wɔn so aba. Ɛna wɔn se wɔn mpɛ prozy. Baa baako deɛ wɔne ne nkorɔfoɔ awe ataa so sɛ kwan biara so ɛsɛ prozy no ba so. Adɛn nti na ɛyɛ sɛ ɛyɛ saa? Ne nyinaa ne sɛ wɔahunu sɛ ɛnkɔ yie ma no sɛ prozy amma mu a ɛnkɔ yie ma no. Enti wɔn deɛ akɔ akɔyɛ sɛ yɛretu mmirika na yɛde line asan hɔnom. Wɔpɛ sɛ wɔhuri di anim na wɔnya votes of about thirty thousand. between twenty five to thirty thousand out of that two hundred and sixty anaa two hundred and fifty thousand a yɛrekɔto no ɔno di kan enya bi egu anim broni bɛka sɛ no so that he can be at the pool position yɛbɔ abɛn ara pɛ na yɛ sɛ ɔna ɛkɔ no nti ɛba saa a ɛbɛyɛ dɛ na yɛto aba no wie a Unity a party no repɛ no ɛbɛtumi awie pɛyɛ. Ɛnti sɛ yɛamma the integrity of the elections anwie mu die a, yɛto aba no wie a, nokorɛ ni, menyɛ prophet nanso deɛ yɛn nyinaa ɛhu ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔn a ɛkyinkyim wɔn nsa no, as far as ɛkyinkyim wɔn nsa through this proxy voting ne adeade no no ɛne rigging of the elections no ɛbɛboa ama saafoɔ no atumi de ahokeka pa, ahotɔsoɔ. Alright, enti sɛ wahu awuranom baanu yi nkyerɛkyerɛmu a wɔde ato dwa. Abusuafo a mohwɛ me, ha yɛ Globe TV so, ɛna afei Get Connected TV ɛwɔ YouTube. Ɛhɔ ɛna wode w'adwenkyerɛ no ɛbɛfa. Enti monkɔ so a na mommra dwumadie no so na momfa mo comment ɛmfa hɔnom mmra. Wei yɛ Kennedy ɔhene agya pon. Connect with Kennedy, woyɛ delegate na wohwɛ me a. Na sɛ Nsuo tɔɔ yɛn na yɛahu a, abusuafoɔ adeɛ kyee yɛn no, yɛhu sɛ fam afɔ. Tɔ da koraa adeɛ nkye, wo deɛ ɔhyɛ office, wohyɛ wo dan mu, nsuo tɔ no woante a, wopie abɔnten a wohu sɛ hɔ afɔ. Wotumi koraa bisa sɛ, ei, na time bɛn na nsuo tɔɔ yɛ a mante yi? Ahaa, nti ɛnneɛ yɛn nyinaa yɛhunu. Deɛ nti a meka saa ne sɛ, 2023 flag bearer aba no a yɛbɛtoo yɛn no, 2025 yi yɛahu sɛ Yera Kennedy Ɔhene Japan ne vote no bi wɔ hɔ a yɛankan amma no especially Bunkurugu Yoyo mennim ho mennim koraa mɛtumi abɔ Bunkurugu Yoyo ne ne ne vote yɛankan amma no ɔnya zero ɛnso nnipa bɛyɛ sɛ aduɔkono ɛto wɔn aba ɛde maa no ɛwɔ hɔ no now Yera Napo Dɔkta Matthew Opoku Prempeh a ɔyɛ ɔyɛɛ running mate de maa Dɔkta Mahmood Bawumia kaa no pen on public notice sɛ, Yɛn Wura Kennedy agya pon thirty seven point four per cent no a wɔnyaaeɛ no koraa no, sɛ ɛnyɛ wɔn adeɛ bi a wɔyɛɛ no a, nka ɛno koraa no nka ɛyɛɛ den. Now, wode to scale of preference, na wo weigh no a, na fa nsɛm yi mmienu a, deɛ ɔhu ara ne sɛ 2023 flag bearer aba no a yɛtoeɛ no, transparency a nyɛ adwuma wɔ mu. Now, I wouldn't say rigging, wode mɛka ne sɛ transparency a nyɛ adwuma. Na sɛ transparency a nyɛ adwuma, ɛna ka na sikyi bi ɛkɔɔ so ne ɛde maa Dɔkta Mahmood Bawumia deɛ a, ɛnneɛ ɛno ho nsunsuansoɔ na yɛnyaeɛ during the general elections. Ɛno nti na baabi a Yɛn Wura Kennedy Ɔhene Agyapong nyaa zero during primaries no, ɛmaa yɛ former flag bearer nyaa hundred percent, hundred percent no, ɛduruu sɛ yɛto general elections no, na wanya zero wɔ saa mmeaeɛ nyinaa. That should tell you sɛ, Abatoɔ a yɛtoɔ no, sɛ wɔfa ka no asikyi kwan so a, yɛse bankye, sɛ ɛnyɛ a, gya na ɛbɛkyerɛ. Enti 2024 gya no kyerɛɛ yɛn NPP foɔ sɛ, adeɛ no a yɛde kɔɔ dwa so se yɛrekɔ akɔtɔn no, na Ghanafoɔ mpɛ. Because Sɛ wo ma adeɛ no ayɛ visible ɛne sɛ nnipa ɛregye atom, nsonsonoeɛ wɔ mu. Quote, Yɛwura Kwasi Kwarteng. Wɔse, There is a difference between visibility and acceptability. Nneɛma bebree wɔ hɔ a wobɛtumi abɔ no do ma nnipa ahunu, wɔ dwam, obi a ɛhwɛ, obi a ahunu, woka ho asɛm kakakakaka nso obi a mfiw, na wasan asoa wɔ adeɛ na ade kɔ fie. Ɛno nti na wobɛhu sɛ sɔfo bi gyina kwan ho, wɔpirikyi as evangelist, na nnipa atwa ne ho ahyia. Wobɛkɔ anim bɛɛ 200 meters, na anada sɔfo ɔpirikyi, na obi a nyina hɔ. Enti, Na ano no kyerɛw in marketing something we call AIDA formula, attention, interest, desire and action. Enti nsunsuanso a yɛnya firi aba no a yɛtoo no 2023 no, ɛno na ɛdaa ne ho adi twenty twenty four general elections na abusuafoɔ deɛ nti a ɔyɛ delegate a ɛwɔ sɛ ɔconnect ni na deɛ previous ɛɛ eh, yɛ friend sɛ proxy voting ɛne adeade a nipa bi mu ani abere yɛ former flag bearer ne n'akyitaafoɔ ani abere nie wobɛkae a ɛberɛ a Yɛweeɛ no, na yɛreyɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛbɛhyehyɛ party no yie no, ɛna party mpanimfoɔ kɔhyiaeɛ. Ɛmaa wɔde bɛtoo dwa sɛ seesei yɛbɛdi nkan yi flag bearer no first ansa na Yɛato aba nkaeɛ a ɛdi hɔ no. Asɛm no baa huuhu, yɛbɛgye atom, yɛnnye ntom, yɛbɛgye atom, yɛnnye ntom, ɛna ɛkɔduru council. Ɛkɔduru National Council pɛ, ɛna 2023, sɛ mbɛkae a, ɛberɛ a yɛyɛ yɛfrɛ no sɛ Super Delegate Congress no, all the 16 regional chairmen, include, eh, I think excluding one, Wɔn nyinaa kohyiae, pagyaa wɔn nsa kɔɔ wiem, ɛna the denkyɛ ma wontumi kaa sɛ they are all supporting our vice president. Monti asɛm no yie paa o. Wɔn nyinaa kɔturu wɔn support. Wokɔ National Council no so a, wɔn na ɛdɔɔso. Enti sɛ Yɛkɔ akɔto aba wɔ hɔ a, ɛnam sɛ wɔn dɔɔso nti, yɛto pɛ na wɔn anya. Nti wɔn yɛ propagating sɛ yɛbɛto afiri soro aba fam no, ɛkɔduru National Council no, ɛnam sɛ wɔn dɔɔso na 2023 nso so, wɔn nyinaa declare yɛ for our former flag bearer. Na wɔn nyinaa gyina hɔ nti, na wɔ sɛ they all have to toe on the same line. Now, Deɛ ɛbɛma woahu sɛ asɛm a meka yi yɛ nokorɛ ɛnam so sɛ wobɛkae a ɛberɛ a top down approach no baeɛ no yɛwura nana akɔmea miracles aboagye ɔsɛkyɛ mɛnsa bonsu and then party national executives they were the people that were defending the top down approach whereby a other people no were coming out with loopholes a ɛwɔ mu no wɔn nko ara dr baumia no n'akyitaafo nko ara deɛ na wɔn sɛ ɛyɛ nti ɛnkɔma now they defended it te ekodu national council no they voted for it and they came out with a date sɛ Yɛnkɔto aba na yɛnyi flag bearer ka ne ho. Naano me ne Kwadwo Dankwa, KK Dankwa, tenaa fie ha naano Memenda ma ɔkaa sɛ ɛberɛ a wɔgyee saa adeɛ no toom no na nka yɛ former flag bearer. Ɔhu ne sɛ ɛyɛ indictment against him because Ebi nsii da sɛ yɛakɔto aba, na sɛ nneɛma nyinaa yɛ fenkyem pɛpɛɛpɛ yɛ kama a, yɛse yɛnkɔyi flag bearer three years before general election. It means that tɔn a yɛtɔn no berɛ a atwa mu no, Ghana foɔ antɔ nti ɛwɔ sɛ yɛnya enough time to sell him that is why a afei deɛ ɛkɔ three years bɛ sɛ yɛatɔn no na Ghana foɔ agye no ato mu a woma no six months obɛtumi de ama a effect change that was why a yɛwura Kennedy a Japan ɛkɔ ɔmampɔn ayie ɔkɔhyia delegate no ɔde too dwa sɛ Yɛn werɛkofoɔ in nineteen ninety six de less than four months tumi winii nyaa thirty nine vote. Ɛno na ɛmaa NPP delegate yɛɛ sɛ nineteen ninety eight the year two thousand yɛnsan fa no mmra bio. Enti yɛ former flag bearer sɛ ɔbɔ adwuma ɛsɔ ani a Ghanafoɔ gyee no too mu a nka ɔnhia three years nka flag bearer bi anhia three years ɛwɔ NPP mu ansa na Ghanafoɔ agye no atom ka ama no one month mpo nka ɔbɛtumi abridge the gap now Yɛwura Chairman Wontumi, Asia Delegate wɔ Ashanti Region, ɛkaa sɛ, saa National Council decision no a wɔkɔ takeeɛ sɛ Old Executives a me meka ho bi no, yɛnsan nkɔto aba 31 January ɛnyi Flag Bearer no is because of Doctor Mahmoud Bawumia. Now you understand The reason why a these same people are defending proxy na wiase wopɛ boa to abɔ anoma no na ɔno nso pɛ baabi a obetu asie nyankopɔn kennedy ɔhene japan wɔhyira no enti hyehyɛe a wɔyɛ yɛ nyinaa no atɛn ne wheel no atɛn ne ɛnɛ kennedy ne ho pampan no agye baabi a baabi a bɛfa biara Baabi a wobɛfa biara across the length and the breadth of this country, obiara se Kanadia Japan. Na mɛma woahu deɛ nti a meka saa asɛm wei. Mumia nti akyɛ ma wontumi. Ɛberɛ a wɔkaa saa asɛm no sɛ Dɔkta Bawumia nti ɛna top down approach no wɔkɔgye too mu. yɛ nti a wontumi mmra. Obi a mowɔ ha biara no 1998 sɛ yɛ repeatii wɔn a wɔn to aba 1996 ebiara na mo a mo to 2003 no 2023 no yɛsa repeat mu sɛ mobɛto aba 2026 ɛyɛ biara ɛyɛ sɛ Ɛyɛ te sɛ ɛne ɛsare no fiti bio. Ɛti no mɛsrɛ mo sɛ ɛyɛ bawumia nti ɛne ɛrefiti mo sɛdeɛ kufuo nti ne ɛrefiti wɔ mo because sɛ nipa du na maame baako na papa baako na wɔn wu a na sɛ adedie bi ba a baako na ɔbɛtena so fɛnse ntaafoɔ mo baa bi ase. Ɛyɛ Isaac ne Rebeka na wɔwoeɛ. Mmara mu no, ɛne biribiara mu no, na Isaac se ɔpɛ sɛ Esau na ɛni n'adeɛ. Ɛna ne yere nso se ɔpɛ sɛ Jacob na ɛni n'adeɛ. Ɛso so ɛbaeɛ no, baabi a na ɔsɛ ɛtɔ no, ɛhɔ a na ɛkɔkɔtɔ. Deɛ teɛ ne sɛ, yɛafa no kɔma abɔnten so ni. Obi a mowɔ ha biara no, 1998.

Ɛyɛ te sɛ ɛne yɛsane mfiti bio. Ɛti no mɛsrɛ mo sɛ ɛyɛ bawumia nti ɛne yɛre ɛyɛ bawumia nti ɛne yɛre fiti mo sɛdeɛ kufuo nti ne yɛre fiti wɔ mo because ɛyɛ bawumia nti ɛne yɛre fiti mo sɛdeɛ kufuo nti ne yɛre fiti wɔ mo. Eti ɛɛ eh, me nua delegate a wohwɛ me sɛ wate. Wei ɔyɛ national council member. Ɔse ɛyɛ Bawumia nti na top down approach no ɛbaa so. Ok fair enough. Enti wɔn adwene ne sɛ wɔn san wɔ numbers ɛwɔ council no enti wɔn de proxy no ɛbɛkɔ national council na wɔn akɔ akɔto aba wɔ so na wɔn asan ato agye atum. Ɛma so nɛ ɛma so kyena. Ɛ mo deɛ mo paa mo nwi pusagrawa. Emu nkyerɛmu nsɛm mu foro bɛtene mmra fam. Joe Osei-Wusu, ɔyɛ lɔyani and he is the chairman of the elections committee. Wɔde akɔ mmeram, wɔde ato nsɛnneani, ɔmpɛ animguaseɛ. Abatoɔ biara ne ho mmara, abatoɔ biara ne ho nhyehyɛeɛ. In any case, ɛnyɛ mo ara na mo se, ɛwɔ mu sɛ mmara no se yɛto aba wie a, Akyɛr a, two years before the next elections, yenyi flag bearer. But circumstances a yɛwɔ mu ntsi, yennkoyi flag bearer no ntsɛm. Mepamkyɛw, nnyɛ NPP mpanyimfoɔ na ɛde saa mmara no aba yi. Da biara yɛkɔto aba a, ɛbɛka mfeɛ mmienu a me ato aba a na yɛyi yɛ flag bearer. Adɛn nti na yɛasesa no? Adɛn nti na delegate a yɛtoo 2023, yɛn ara na yɛsan ba abɛto wei? Because. Situation no asesa, tebea no nyɛ. Nti this is the decision we have to take. Yɛn nyinaa yɛagye atum, agye atum ama yɛatɛ akyire ma no aba so a, proxy voting no nso, flag bearers nnan no susu sɛ yɛma ho kwan a, ɛde chaos bɛba. Nti wɔn sɛ wɔmpene so a, National Council, montwe mo ho mfiri mu. Doctor Bawumia ne n'akyitaafoɔ, montwe mo ho mfiri mu. Mo nso montaa akyire. Sɛdeɛ mode top down baeɛ a yɛn nyinaa yɛataa akyire, yɛammɔ wa, yɛanka ho asɛm, yɛasɔpɔɔto. Free and fair. Enti proxy yɛn nso yɛmpa a, monye ntom. Finito. Finito. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a free and fair ɛbɛyɛ adwuma. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛto awie no deɛ wawene no awene sɛdeɛ odiifoɔ no kaeɛ no deɛ wawe nso no awe pɛpɛɛpɛ na obiara kɔ ne baabi after all proxy voting ɛnyɛ ɛnyɛ hwee ma mo sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ yi na mo ani abere mo ho mente asɛ mekyɛ sɛ mente asɛm no ase na wonim yɛa na nsɛm no bi a nwanwa wo wodwene ho ara wo sɛ ah ti nipa sei na nipa teɛ nipa dasani paa sei ɛna ɔteɛ hwɛ ɛnɛ yɛrɔ sɛ kyɛ mɛnsa bɔ nsu ɔno na dr mahmood baomia campaign wɔyɛ manager a wɔdaa no Na hwɛ abusuafoɔ, mebɛbɔ video bi akyerɛ wo. Na woyɛ delegate na wohwɛ me na anwummerɛ wɔ Get Connected show so sɛ YouTube anaa Globe TV so a, mɛsrɛ wo paa sɛ fa asɛm wei kɔ adwendwene mu. Montie ne yie, mese nkɔmmɔ a me ne mu bɛdi no sisiɛ yi, Ah, woyɛ delegate na worehwɛ me a, fa kɔ a dwendwen mu yie. Ɛnna me show nanhwɛ a menwie. Ɔkyena no matoa so because nsɛm no dɔɔso. Wonim sɛ 2024 ɛberɛ a yɛyii yɛ flag bearer wieeɛ a yɛn nyinaa yɛrebɔ ntoa no, ɛnɛ Yɛwura Osekyere Mensah bɔ nsu a ɔse yɛnsan mfa frankaa no mma yɛ former flag bearer no. Montie no yie o. During 2024 campaign, mpanimfoɔ se tɛkyerɛma mporɔ. Ɔno ankasa kaa asɛm bi na na ne werɛ fi sɛ asɛm no a wɔreka no daakye ɛbɛsɔre atia ɔno ankasa. Ɛnɛ Yeri Osekyere Mensah Bonsu se yɛnsan mfa tumi no frankaa no ma Doctor Mahmood Bawumia because ɔno deɛ wadi mmarahyɛbadwa for twenty eight years, wadi position ahodoɔ wɔ mmarahyɛbadwafie mu enti wanya sika twom mm wanya sika twom enti ɛkɔ opposition twelve years, sixteen years ɔne ne yere ne ne mma bɛdidi. Wo delegate a, sɛbe sɛbe sɛbe fertilizer koraa a yɛde baeɛ no, yɛama wo bie ama NDC foɔ abɛfa. Ɛmo yɛde guu dɛm ɛma NDC foɔ abɛfa. Delegate a, wo ma na woyɛ school feeding. Eight months ne yɛn twa. Na wonim sɛ ɛnɛ mate asɛm bi, ɛnɛ yɛ na meteɛ na mentee. Sɛ yɛsɛ yɛnenam mframa mu. Sɛ seesei DCEs ne MCEs wɔn akatua a aba no gyae. Yɛse yɛwura John Dramani Mahama sɛdeɛ wama NDC boys no twɔpe no. Ɛnyɛ agorɔ. Yɛse officers, soldiers, police wɔn nyinara wɔn twɔpe pɛkyɛɛ. School feeding yɛnya berɛ so. Woyɛ woman na wohwɛm na ayɛ caterer anaa matron per child. na yɛ one cedi mo ko ho ko ho ko ho ko ho ko yɛ nfi mo ɛna ndc bɔ mo de kɔ three cedis na ɔsɛɛkyɛ mɛnsa bɔ nso nim no korɛ ɔse ɔnka ɔbɛdaadaa because ɔnim sɛ Doctor Bawumia san bɛyɛ flag bearer a, yɛbɛtena opposition twelve years. Me me se Osei Kyei Mensah Bonsu na ɛkaayɛ twenty twenty four campaign. Ɔse sɛ Doctor Bawumia nwini general elections no ama yɛanbreki eight a, yɛbɛtena opposition twelve years. Yɛntie Osei Kyei Mensah Bonsu.
He was quoted as having said sɛ NPP kɔ opposition a it will take you twelve years ansa na moasan aba power. Are you looking into a crystal ball anaasɛ deɛ bɛn nti na ɛma woka saa asɛm wei sɛ? Oh Ken, eh, deɛ nti a ma meka sɛ yɛnyere yɛn ho na yɛnyɛ adwuma, ɛsɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛ break eight. Breaking the eight no nyɛ anofafa na yɛde ka. Ɛde adwumaden ne nkabom na ɛwɔ sɛ yɛde kɔ. So, nti na meka sɛ Sɛ John Mahama perish the thought touch wood me deɛ meyɛ NPP ni nti na mɛkasa saa touch wood because yɛ track record no kyerɛ sɛ ɔno ɔbɛyɛ no yɛ yɛayɛ two times na ɔbɛyɛ bi ɛdeɛ nti na ɔsɛ yɛde ɔmaa no hyɛ ne nsa however sɛ yɛde yɛtra se yɛ kokoasa kokoasa de anka yɛn ho a moma anyɛ adwumaden na deɛ ano na ɛyɛ o break will break the age will break the age a ɔte aseɛ na sɛ tumi ni bɛdi John Mahama hɔ a meme se agye bi koraa de bɛte kɛn 12 years ansa ne asra ba ade nti a deɛ ɔmbɛyi no sɛ ɔsɔsi di John Mahama no ɔsɔsi di ɔmbɛyi no sɛ ɔsɔsi di John Mahama no ɔsɔsi di so ɔte aseɛ ɛno nti no sɛ saa nipa kɔ no ba a

woyɛ delegate na wohwɛ me ɛnɛ anadwo fi adɛn wɔ globe tv so anaa youtube get connected a woahu nnipa dasani a ɛnɛ ɔno se san to aba ɛma dr baomia enti yɛrɛ ɔsɛ kyɛ mɛnsa bɔ nsu ɔpɛ wo yie anaa ɔmpɛ wo yie wo deɛ just a simple term show papa wɔ ɔna yɛ campaign chairman Ɛde ma Doctor Mahmood Bawumia, Ghana nyinaa o, sɛ ɔnsan mmɛyɛ flag bearer. Meanwhile, twenty twenty four, ɔno ara se sɛ NPP lusu aba no to the NDC a, it will take us at least, tie o, at least not less than twelve years to come back to power. Na ɔsan kyerɛkyerɛ mu. Now, This same person is telling me and you sɛ yɛnto aba mfa ma Doctor Bawumia. Enti ɔpɛ wo yie anaa ɔmpɛ wo yie? Ɔpɛ sɛ NPP ba power anaasɛ ɔpɛ sɛ yɛtra opposition for 12 years? Ask yourself as polling station executive, constituency executive, regional executive. By 12 years, ka wo mfie ho na hwɛ baabi a na waduru. This is the gospel truth they don't want you to know. But me deɛ mɛka nokorɛ no akyerɛ wo. This same person ɛsan kɔ kaa sɛ but wo deɛ me ba asɛm yi a ɔkaa yi no da bi ayɛ a mebɔ so Dr. Bawumia nankasa Dr. Bawumia nankasa ɛka the same thing sɛ NDC ba a na wɔn nyɛ wɔn a ɛbɛkyɛ paa it will take very long time for NPP or for a northerner to come back to power me say until sɛ yɛ former flag bearer ɔbɛ convince me about that statement no so otimi convince me what he meant by that statement a Get connected show me gya yɛ. Tie o. From the host ɔno ase sremuni bedi ade a ɛbɛkyɛ ansa na sremuni foforɔ aba. Yɛrɛ ɔsɛkyɛ mɛnsa bɔ nsusu se sɛ NDC wini a it will take us twelve years before sɛ NPP bɛpa power. These two persons obi ne n'akyiri ba Wɔn nyinaa se ɛnnɛ yɛnsan mfa tumi no mma wɔn. Ebia ɛnnɛ na wohwɛ show yi a, yɛntie Dɔkta Mahmood Bawumia, ɔno ara n'asɛm a waka ato hɔ. Ade a ɛyɛ fɛ paa ne sɛ yɛn nyinaa yɛfiri Tudu. Ɛnyɛ saa? Yɛn nyinaa yɛfiri Tudu. Enti yɛn mu baako a yɛbɛyɛ ɔmanpanyin, ɔbɛdi wie a, ɛbɛkyɛ na asaa.

of people like Abu Jinapor, Clifford Rhymer, Ato Saleh, uh, Dr. Chanso, all your children who will come and support me in your in, um, in my government. Savannah will continue. sai muduka mun yi fatiya mu basi sai in yi tuban na ba haka ba one way or the other an ordinary is going to be present all right me there i just don't want to go with the tribal kind of ayi a ɛwɔ mu that's not where my interest lies ɛhan deɛ ɛnfa ntoɔ tribal na ɛhɔ naa ne nyinaa na ɛyɛ bi aba mi deɛ mi nka ho asɛm but wotee sɛ ɔno ase four years eight years ne kurom foɔ nordness wɔn nchusu baako because wochusu four years a ɛyɛ mfie nan four pɛ wochusu eight a ɛyɛ eight but deɛ wɔbɛchusu bia na ɛbɛkyɛ ansa na go through other regions na asen aba from Dr. Mahmoud Bawumia ɛna yɛchusu four years okurom foɔ no sɛ ɔmpɛ four years na ɔma choose four years enti nka woyɛ obi a woyɛ nokwafoɔ paa ka ewie yɛ no a based on your own words npp foɔ meda mo ase ghana foɔ meda mo ase moayɛ me vice president eight years masom wɔ man yi ka mbɛpɛ president nanso ma choose me nua sremuni menim sɛ bɛkyɛ ansa na sremuni foforɔ abɛdi adeɛ tiwei deɛ Me nsa amma bi o. Ɛn go through other regions Daakye bi ɛduru me so a mɛsa Ɛnka hɛ papa wei ɔhu Ka animuonyam paa ne din ɔbɛnya ne Ghana no Ɛnyɛ asɛm ketewa Ɛnti sɛ woyɛ sei a Nnipa binom hu sɛ ah Ɛnneɛ wo koraa no yɛntumi nnye wo nni Nti ɛbɛyɛ dɛn na yɛde tumi bɛhyɛ wo nsam Asɛm no nyinaa no no Na yɛn Rose HMN Sabon nso wonim mese papa wei deɛ metena ase a mente aseɛ ɔhu sɛ n'ano bɛka kyerɛ sɛ baase no a wɔn tena mu de yɛ campaign 2023 ɛde yɛ campaign 2024 no baase no nnipa ɛte mu nyinaa si fam deɛ sɛ yɛhunu baase no bio sɛ engine na asɛe sɛ brake na apae sɛ deɛ na ato baase no yɛhu bio sɛ v8 ɛne ɛde yɛ campaign no problem No problem. Ɔsekyerɛ Mensah Bone nso se, ɛberɛ a na wɔte baase no mu yɛ campaign no, ɛna ɔhunu sɛ NPP aba no ɛnkɔ yie. Hey, nipa dasani ɛnɛ papa wei asan bɛ sɛ yɛnto aba ɛmfa ma yɛ former flag bearer. Ɔse wɔte baase no mu no, Wɔhwɛ, na ɛnyɛ me nwanwa sɛ seesei ara no nso wɔahu sɛ euphoria no a ɛrekɔ so wɔ mmɔnten so no nkɔ yie mma wɔn. That is why now they are fighting ɛwɔ proxy voting ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a because when the wind of change ɛbɔ saa mfɛmframa no rebɔ when it is blowing a Na w'ani wɔ political eye a, you could see sɛ ɛnyɛ yie. Nti ɔse ɔhui sɛ NPP bɛ lose 2024 elections. Mom yɛnti ɔsɛ HA Mensah bɔ nsu.
Wofi Kumasi anɔpa, wose wowokɔ. amanfo behu sɛ papa yi te baase mu nyɛ ayi convoy hwihwi biara wonam nka bi a euphoria anigye a nkurɔfoɔ te sɛ yɛtwa mu a wɔde deɛ mmirika fi kuro no bɛhyia yɛn kwan no pɛgya yɛn nsa kɛkɛ no this time it was not there
Baomi ɛba te sɛ deɛ na wɔyɛ kɔfoɔ ne that way ne way ne way ne nti mi deɛ na mi hu signals ne sɛ adeɛ no ɛɛdi but then we are still believing sɛ ɛnɛma bɛ tuma pagya in fact sɛ ɛnyɛ sɛ ɛto aba ne mhm. december na yɛn kɛkɔ to ne bɛ augusta ebi nka bi a nka bɛ thirty percent bi fi kumasi anɔpa o si owo kɔ. amanfo behu sɛ papa yi te baase mu nyɛ ayi convoy hwihwi biara wonam nka bi a euphoria anigye a nkurɔfoɔ te sɛ yɛtwa mu a wɔde deɛ mmirika fi kuro no bɛhyia yɛn kwan no pɛgya yɛn nsa kɛkɛ no this time it was not there
Baomi ɛba te sɛ deɛ na wɔyɛ kɔfoɔ ne that way ne way ne way ne nti mi deɛ na mi hu signals ne sɛ adeɛ no ɛɛdi but then we are still believing sɛ ɛnɛma bɛ tuma pagya in fact sɛ ɛnyɛ sɛ ɛto aba ne mhm. december na ɛkɛ kɔ. my gracious ɛɛ ɔsɛnkyɛ ɔka sɛ ɛrɛ soro na wahwɛ fam edua bɛ wɔ w'ani wɔsi wɔhwɛ nam Kumasi te baase no mu na wɔn rekɔ a na obiara atwi n'ani obi a wɔn nye so na wɔn hmm, adeɛ deɛ nkɔ yie this same person ɛka kyerɛ mi no sɛ yɛn nsa nfa wɔn mmra na saa mframa no a na yɛ wind of change a ɔno ankasa hu yɛ nanso wanka nkyerɛ npp foɔ wanka nkyerɛ dr bawumia sɛ Doc aba na ɛnkɔ yi yɛ yɛ lusu yawe na ɔtena mu yɛ nhwɛ ha sɛ ah, he was still believing sɛ ɛbɛyɛ yie so na ɔnim sɛ ɛnkɔ yie sunsuansoɔ a 2023 no nyame ɛde namba wa ɛmaa mo nanso mo ampɛ no deɛ ɛfiri mu baayɛ no ɛno no in any case Me deɛ woyɛ delegate na worehwɛ me a, mekamfo Kennedy Ɔhene Japan de ama wo, deɛ seesei Onyame asra ne ngo na dom wɔ no so, Ghanafoɔ hwehwɛ no, na maka akyerɛ wo sɛ 2028 aba no is not about economy or whatsoever, it's about job creation. it is not about economy it is about job creation na ɛnna na nka mbɛbɔ yɛwura kennedy ɔyina japan ne video bi but ɛbere no kɔ mewɔ dwumadie foforɔ nso di ɛnɛ koraa nhwɛ a memfa course ne kɛse nti momfa mo comment no mmra buruburuburuburu because exactly 8:30 ɛwɔ sɛ mekɔdi dwumadie foforɔ nso so ɛwɔ baabi but Deɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ when you go to the street on the street ɛnwom baako pɛ ɛna ghanafoɔ ɛretoɔ momfa kennedy mmra na wonim abanteɛ bi adi nkɔmmɔ bi menam social media no so na mekɔ pie so i found it so interesting and i would love to share it with you ne nyinaa ne sɛ 2028 and beyond Obi a ɔbɛba abɛyɛ president wɔ Ghana no, wobɛdi nkan de wo CV abɛto abɔnten, deɛ woayɛ ama ɔman no, ansa na Ghanafoɔ, because wonim, yɛatena ase ahunu sɛ, wɔn a wɔbɛdi president no dodoɔ no ara sisi yɛn. Ɛnam sɛ ɔmmie adwuma wɔ ɔman no mu, na ɔmfa adwumayɛfoɔ, na ɔnnim sɛdeɛ adwuma bie teɛ, workers, sɛdeɛ ɛsi tua wɔn ka teɛ nti no, Ɔba no ammie adwuma amma wo a, nha no. In fact, sɛ ɔman no sɛe koraa no a, n'agyapadeɛ nnim. Sɛ inflation no, ɛbɛkɔ fam sɛdeɛ koraa nha no. Sɛ exchange rate no, ne boɔ no bɛyɛ sɛdeɛ koraa because ɔnni adwuma, ɔmmie adwuma, nkukuobuo factory koraa, ɔnni bi. Enti because of that no, sɛ exchange rate no kɔduru ɛyi eh, ɛfrɛ no sɛ two hundred cedis kora no a ɔno ɔnkɔkra nneɛma bi mfiri baabi mfa mma ɛmɛ ɛmɛ yɛ industry biara ɛna ne ho akɔdim. Enti ɛsɛ no ɛfiri two thousand eh, twenty twenty eight yi kɔ no obi a ɔbɛba abɛyɛ mampanin wɔ ghana ɔnkyerɛ adwuma a wabie me ne abankyɛ me a me si me ti abankyɛ me sɛ akɔdaa yi N'adwene mu dɔ. Because m'asɛm a meka yi ara mekae sɛ n'ano me started get, get connected show ɛna mede too dwa sɛ 2028 aba no ɛnyɛ about economy or whatsoever bi o na mmom ɛyɛ job job job employment enti ɛno ne yɛde kɔ akɔ ɛno ne akansie no enti deɛ obetumi abie adwuma Deɛ ɔbɛtumi ama Ghanafoɔ anya adwuma ayɛ, ɛno na yɛbɛka ho asɛm. Na Kennedy Ɔhene agya Pɔn, yɛnim no firi tete. Ne dwetire a ɔde awura Ghana dwetire mu nyɛ asɛm ketewa. Ne taxes a ɔtua de kɔ Consolidated Fund mu, ɛnyɛ asɛm ketewa. Enti ɔnim kwan a yɛfa so di yɛn adwuma. Enti seesei deɛ Worepɛ president afa wo CV bra. Kyerɛ nnwuma dodoɔ a wabue, workers dodoɔ a wafa wɔ Ghana in your own private capacity, workers dodoɔ a ɛna ɛbɛyɛ bone of contention in the year 2028 elections. Workers dodoɔ sɛn na wafa, wo so wobɛma yɛ adwuma ayɛ a, kyerɛ yɛ deɛ wo ankasa wayɛ.

Sɛ wonim sɛ ɛyɛ get connected na wagye so, obiara nyɛ obiara, ɛno ne amammerɛ a yɛredi no wɔ fie ha, yɛnkyia abanteɛ no mmra sisiaa.
Mesee sesei Honourable Kennedy Akon Prako wɔ Raising Standard wɔ Ghana ha. Sɛ woyɛ panyin na wopɛ dibrɛ na woammie company wɔ Ghana a, yɛ Yute nto ma wo da because wobue adwuma a, ɛɛ na ɛbɛkyerɛ sɛ wodɔ Ghana man na Ghana Yute nya bi ayɛ. na ɔman no atu mpɔn nti yɛsee no company no vote no can no mpp. Na ama wɔn a wɔn kɔ tɛsi for presidency no obi wɔ hɔ a ɔmia adwuma a wonim. Ɛɛ ba ɔmia ɔmia adwuma da wɔntua obiara bosome pɛ da yɛwura ken ɔtua nkorɔfoɔ ma kpako seven thousand bosome bia ɔtua wɔn ka ɔno na Ghana dadwen ɛda no so ɔno na ɔkasa ma youth.

Na Ghana youth yɛnya bi ayɛ na ɔman no atu mpɔn nti yɛse no company no vote no can no MPP. Na ama wɔn a wɔkɔ tɛse for presidency no obi wɔ hɔ a ɔmmie adwuma a wonim? Ɛɛ Bawumia ɔmmie adwuma da ɔntua obiara bosome pay da yɛwura Ken ɔntua nkurɔfoɔ makpako seven thousand bosome bia ɔtua wɔn ka ɔno na Ghana dadwen ɛda no so ɔno na ɔkasa ma youth ɔno ɔkasa Alright enti eh, I felt in love with this video that is why I'm sharing it with you. Alright abusua ma bie phone lines na to me din de chairman apiagye wei yɛ get connected show ɛwɔ Globe TV na afei get connected TV ɛwɔ YouTube ɛso 05912284

Obia ni obia. Pato obo din na yɛ ntie o. Ɛɛ yɛ fɛ mi George MPP.
Mi tie wo. Ɛɛ ɛnɛ mɛ ni agye papapapapapapa. Ne da ase.
Ni agye apade wura kan ho yɛ dwuma pa a ɔyɛ. Wadawuro ma asem a mi kan ne sɛ afi wei deɛ mi ni sɛ nyame ayi no ama ɔman Ghana. Nyame ahyira mo ɔman Ghana. Yɛn hɔ yɛ wura Bawumia. Wɔno ara n'ano asɛm kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔɔɔɔ sɛn ɔmanpanyin kofo ɛkɔ mpɛlu. Yɛ wura.
Yɛtie wo kasa. Ɛkɔ mpɛnsa.
Etu ɔno so tutu sɛ yɛ ma no kwan bia wɔbɛkɔ mpɛnnan. Saa kwan na wɔadiɛ. npp yɛ ma ne saa kwan no ama no ntua nkɔ opposition na yɛ nkɔtɛm twelve years tiase wɔ ti mesrɛ npp executive asase legend ɛne akanfoɔ yɛnhyɛ kennedy animonyam because ɛnɛ baabi a wɔn wɔ duro no wɔn ɛyɛ tribalism a asase legend ne akan yɛso yɛ deɛ nie ti deɛ meka sɛ asase legend sɛ ɛyɛ mɛ ne gye sɛ nnɛ yɛsɛ bɛnya Yɛ maame a wɔsan yɛ asase redi ni. Otiafo wei deɛ, Akanfoɔ, momma yɛnhyɛ ɔne ne yere animuonyam na bi nka yɛn wura wɔte kɔkɔɔ so. Meda ase nyame nhyira sɛ ɔfrɛ na ɔbaa so. Hello, good evening. Hello, good evening. Ɔnte me nka no mafa foforɔ de ama me. Hello, good evening.

Wodi saa dwuma yi na ɔde bɛka metaa tie wo paa na awurade ama ɔno ase nso na ɔmbie w'adwene nso kɛseɛ awurade ma ɔmo bɛn sɛ wo sɔpɔto ɛyɛ yɛyɛ yɛ papa kɛn na kɛn nankasa no awurade de ne bɛyɛ ɔmampanin wɔ ɔma ghana mu because twenty seventeen ɛna mehu saa adeɛ no na meka kyɛ madamfo evangelist bi sɛ kɛnɛ japan bɛyɛ president ɛwɔ ɔmanpanin mahama akyi wow ɔmanpanin mahama akyi ya meka kyerɛ no 2017 mm. nti na data na metie ɔman paa data na me follow radio ne ade 2017 koraa deɛ na ɔnso da yɛ mpo so ɔbɛyɛ president dabi dabi dabi na ɔpɛ nyɛ na ade so ɔbɛyɛ yi ba meka kyerɛ madamfo sɛ nti meka kyerɛ no wife sɛ ne madamfo no sɛ sɛ kɛn baa na mema to aba wɔ ghana sɛ mm. kɛn amba na mentu aba da nti kɛn deɛ awurade na ɛde ne ba meda ase evangelist nyame nhyira paa hello good evening hello good evening oh live baako no ɛnhyɛ da nyɛ adwuma yi ana ma concentrate on the other no so why hello good evening oh, good evening get connected

Ade a ɛhaw ne sɛ wontumi nka deɛ maa no yɛ ne nyinaa o. Asɛ woagyigya bi. Menya nka meto nkyɛn anadwo wei. Menya nka meto nkyɛn anadwo wei paa wɔ hɔnom. Hmm. Sɛ in fact yɛn town kama me town kakra. In fact wɔfa pɔgamba a party na egu o. Hmm. because they say party no yɛn kan kura ntɛ o party no nya kɔnɔ yɛn mi gyina wɔ mi yɛ pp ni o mi fi akyem ɔdan mi ti mi ti akra mi to ma ndc ɛdi nti a party no nya ma kɔnɔ wata sɛ nti mi srɛ mu ɛmi yasa bawe yɛ tu ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ nyinaa yɛ tu ne nipa bi nipa bi na ɛto.

ɛberɛ nnim afa wo nti woantie ho wɔ fon no mu na wotie no wɔ tv no so a mɛyi wafiri so mesrɛ wo a fa kyɛ me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi akɔ ani ntɛntɛm get connected obiara nyɛ obiara bɔ odin na yɛnkɔ
hello

nkwadaa a wɔwie sukuu bɛyɛ twenty ɔbɛfa wɔn nyinaa kɔ ss mm. saa sɛm ɛn deɛ yɛn wa wayɛ bi papapapapa mm-hmm. st francis aha yɛ hospital kɛseɛ yɛfɛ no st francis atumfo so ayarefoɔ ano bɛ wɔn bɛ gu hɔ a wɔ wɔ yɛhwɛ dɔkta hwɛ mu yɛ a na wɔn ata hɔ ne deɛ no si yɛ sɔn sɔn na koraa yɛ hɔ ne sati yɛ wɔyi sika to okum ne bi pa wɔn nyinaa na obiara sɔrɔ nkɔ. Enti kan deɛ wɔnye de paa nti yɛsrɛ wɔn to aba no sɛ wɔn ntoma kan de Japan wae yɛsrɛ wɔn bebree wɔn ntoma na kan so mmɛhwɛ ɔman no so wae na agye sɛ ɛni yɛbɛto ama no dodo hello good evening hello good evening Ɛfrɛ me tee na me kasa firi ɔfee so awɔfo. Get connected. Obiara nyɛ obiara. Afei yɛn ti o.
Ɛɛ kakra mɛka afa yɛwura Kennedy ho sɛ me me ti a me ne ɔkasa yi meyɛ NDC ni mfafafa me me nya me mafɛfo nyinaa nim sɛ meyɛ driver ni. Bɛte adeɛ a m'ani gye yɛwura sɛ me ɔyɛ obi a ɔka nokorɛ woyɛ adeɛ no ɛnyɛ a ɔtumi sɛ kyerɛ no sɛ ka kyerɛ wo sɛ adeɛ a woyɛ no ɛnyɛ ɔmfa wo sɛ wowɔ party sɛ wo need party sɛ nipa bi sɛ mehia no so sɛ adeɛ baako a m'ani gye yoga ho no no because ɔno ɔka nokorɛ wɔde wo ɔtumi sɛ kyerɛ sɛ sɛ adeɛ sei de woyɛ no nyɛ gyae sɛ nipa wei ne hia no sɛ ɔbɛlidi ghana

a yɛfrɛ me Yawagye aka mm. Abidjan mefrɛ firi Osino mɛsrɛ MPP foɔ especially delegate no ɛto aba no sɛ ɔmo a ɔmo gyina aba no nyinaa obiara deserve mm. but ɔho sɛ ɛdu baabi a yɛmfa ɛna deɛ amɛnka ɔho ndc ba pɔ ɔdeɛ momyɛmfa yɛn no to fam na mohwɛ asea ɔmo yɛ Yehia obi a n'ani so ɔhye. Kennedy, ɔyɛ nipa bi a sɛ Nyankopɔn yɛ y'adom na ɔne yɛ asɛ yɛntumi, yɛn nyinaa ntumi nto saa abawoɛ bi. Onyame yɛ y'adom na Kennedy tumi bɛyɛ saa rebɛrɛ ama NPP a, isha Allah, mese four years yi a Mahama efiri so a ofie yi hɔ a obetumi atu Kennedy. So, enti mɛsrɛ NPP foɔ, mɛsrɛ President Reid, mɛsrɛ mo, Womia fa papa yi nkɔ na Kennedy deɛ from from day one papa yi ɔ kyɛ sɛ ɛdeɛ bi na ɛsɛ sɛ papa wɔ kɔ a ɛmoa yɛn. Ɔho mo mmea firi ɛni to fam o na NDC foɔ na ɛkɛ ti yɛn dodo. Yɛsan kɔfa obi foforɔ ba anaasɛ yɛka sɛ yɛrepiti a yɛn ho bɛte yɛn o. Ɛtɔ da bi a yɛmfa gentles gentles bebree nyɛ politics o. Ebi bɔ bi a mo mmea nyɛ ho fidi.

nɔfo a wɔhwɛ din wɔn yɛ yie paa yɛ asante village ni nea ohia sɛ ɔbaaba akɔto dua sɛ wɔyi ne siri mu nti ɛhɔ so yɛnya information sɛ asante village wɔn di binom hyehyɛ mu a nti wɔn wɔn ɛn ɛn group no wɔn a wɔn ani nkɔ hɔ paa ne nɔɔ ɛnɔ ne hia ne. meda ase paa ɛmi sɛ n'ano na ɛyɛ voter uh, registration audit nti. Um, New one no na aba no old one no deɛ wɔn a wɔn nyɛ ayi no nyinaa yɛyi obiara firi mu nti new one no na aba no new one no nso yɛbɛsan ahwɛ sɛ audit no a yɛkɔyɛeɛ no saa pɛpɛɛpɛ verification audit no saa pɛpɛɛpɛ na ɛte a ansa na yɛbɛgye ato mu a yɛagye ato mu nti ka wakoma ɛto yɛ yɛ wo yam yɛni so da hɔ papapapapapa last caller good evening hello good evening.
Hello. Get connected. Obia ni obia.
Bo din na yɛn kɔ.
Abi kasa fi Asojaman. Okay.
Asukuma ani asukuma. Ni ni yɛ NDC ni. Mm. But sɛ mo di Kennedy Ajapon baa obe wi ni hands down. Ba ɔnyɛ de na ɔbɛ yɛ yɛ. Nti mi fɔ sɛ mo yɛ mo bu delegate mo sɛ bɛ ma ɛɛ ɛkun fa kun Ajapon. All right.
Yɛn nso yɛda ase ma memfa nsi asei gyefas mixture ɛna afei ne pea capsules wodɔ kennedy agyapɔn a nom bi fa yɛ wo nsuo aha sɛdeɛ ɛbɛyɛ ada biara wobɛte kennedy agyapɔn ho nsɛmpa no ɔn bɛrima bɛboa bɛdwo nso kama ɔbaa biribiara bɛsisi so fine wase hɔ bɛyɛ kama Wobɛnya wo natural fluid, w'afikyikɔ mu yaw bɛkɔ. So wahu? Wobɛtumi ama barima no apem wo yie ama woate atenka dɛ. Hmm, nyinsɛn bɛba ama anigyeɛ aba fie hɔ. Nkekaeɛ no nyinaa bɛkɔ na nsuo a ɛgugu wo no afiri hɔ. Barima bɛpem apem akɔ w'anim. Mhmm. Ka kyerɛ wɔn sɛ mmaa pɛpem te a na wɔapem wɔn ma no atumi wɔn. Gyifas mixture pee capsules. Bɛɛma a emu hyehye wɔ, nsuo a ɛrepie firi mu ba. Bɛɛma a ɛrefɔn, emu ɛnyɛ den. Ne sɛ wogyaagyaa mu ntɛntɛntɛntɛntɛntɛ wowie a wada. Tumi nsɔre bio na ayɛ sɛ nkunuma. Bɛnyane wanyane wanyane wanyane wo. Me deɛ, maka deɛ ɛyɛ akyerɛ wo, onipa. Fa asɛm no nante, na yɛ kronkron. Anigye a ɛwɔ mu ne sɛ, Jefas Mixture siesie wo nipadua no, na ɛma wonyini mpo. You are always looking younger. Nti, mekamfo ama kɔtɔ bi nom, na ɛmmoa wo. Ma memfa message wei mfiri

Wode asɛm bɛba o. Umm ya Martin se delegate mako mako 20 wayɛ krado. Sɛ wobɛto ama Kennedy nkoaa thousand dollars nipa baako biaa wɔde bɛ pii wo so sika a yewura Ken de bɛma wo sɛ TNT no ɔbɛsan ma wo thousand dollars ɛde apii wo so hmm ya Martin wowie a fa number send me wai na memmɔ saa dawurupɛ yi nkyerɛ amanfoɔ ma wo ei ɛyɛ asɛm o nana afia owusuwaa ɛɛ wɔ se i am highly connected ɛna ɔde love sign mako mako four ɛtoa so an anɔkyea bankwa richmond

and Safiria no proxy vote hash number one alright oh anɔkye abankwa nyame nhyira paa proxy ne deɛ ɛma so ɛ ɔmpɔ ɔmo ntwa mu ara ne bɛtene nyɛ pɛ ɛmfa ɛɛ friends ɛɛ friends of Ken City Media good evening chairman get connected Obiara nyɛ obiara. Honourable Kenneth E Agyapong is winning indeed yes he is winning hmm Yaw Aban deɛ a wɔde aba ɔse ato patapaa ɛfiri sɛ proxy no amfa yɛ asɛm o ah Emmanuel Owusu Kontɔ

They are going to vote for Ken and Ken Agyapong is going to be the flag bearer of our party 2026 to 2028. Nyame nhyira yɛ nyinaa me din ane chairman Apiagyeyi makra mo ɛnɛ matwa so mekɔ akɔdi dwuma foforɔ nso wɔ baabi ne nyinaa ɛboa ma adwuma no yɛ fɛ na ayɛ kam ɔkyena anɔpa nɔnkron koo na masan atena ase ɛno deɛ panin pɔporɔ baako bɛba abɛka me nsa na yɛde get connected show